In sak that sak. Tuirial bialtu mla Kelaldawng Liana'n Zanlawn khuaa Pu Zoramlian a tein chu a thar hlakin a sak that sak. Pu Zoramliana Zanlawn Bangla venga cheng te hi chhungkhaw khawsak harsa tak an ni a. Bialtu mla Pu Dawngtea hian bialfan pahin an in hi a hmu thin a. Leng lut zuiin an harsatna te a hmuh chuan an intlu lek lek chu siam that a ngai tih a hria a. Pu Zoramliana te chhungkaw in sakna tura sumngai zawng zawng bialtu mla hian a tum sak vek a. Zanlawn VC in veng indawta hnatlang neiin Karkalta Thawhchan ni ninga atanga inrin ni ni sawmah an sa zo va, ni ruk chhungin an sa zo ta a ni. Pu Zoramliana te chhungkua hi bialtu mla chungah an lawm hle a, mi harsa te ngaihsak thintu mla hnenah thinlung leh tih takzetin lawm thu an sawi a. Zanlawn VC ten khawtlang ko meuh a an in an sa chu lawm awm an tiin thlamuanthlak an ti hle bawk a ni. Zanlawnin khelmual puitling neih dawn bialtu mla Pu Kei Laldawngliana chuan tukin zing ni sawm pathum thlaruk sang hnih sawmhnih pathum khan Zanlawn playground tlawhin Khelmual puitling turin khawlin a laih ṭan tir nghal a ni. Zanlawn khua hian Khelmual pangai puitling an la nei lo va, August thla a hman nghal thei turin chak taka hma lak nghal a ni. Zanlawn khawtlang hian Khelmual puitling neih theih nan theih tawpin hma an la a, tuk ina khawl hmanga laih ṭan nghal a nih hi lawmawm an ti takzet a. Zanlawn Village Council hian Bialtu mla chak tak leh viak ṭha tak leh Pathian ṭih mi, party party sawi ngai lo, Miharza te ṭanpui ṭhin tu mla an nei hi lawm awm an tih thu an sawi bawk. Zan lawn khel mual a hmuna a kal chilh a, khawl hmanga hna ṭan nghalna ah hian bialtu mla hi Tuirial West Block mnf President leh OB dang ten an ṭawi awm a, zan lawn VC leh party hruaitu ten an lo dawngsawng a ni. Mnf Tuirial West Block Conference Awithangpa Hall Kawnpuiah neih a ni. Tuirial West Block mnf chuan June ni sawm pahnih, thlaruk sanghnih sawmhnih pathum nimin khan Awithangpa Hall ah Block Conference an hmang a. Mipui sangthum zariat ai tam mah an pungkhawm a ni. Rural Development Minister Pu Lalruatkima chu khua lian niin Tuirial West Block Conference hi a hmanpui a. Bialtu mla Pu K Laldawngliana khualzawm a ni. He conference hi Pu Bisa khawliana President mnf Tuirial West Block chuan kai hruaiin Rev. Lalnunmawia Pachuawiin hun serh a hmang a. Pu Arlalawmkima Secretary mnf Tuirial West Block in report a pe a. Pu Lalruatkima Rural Development Minister, Advisor General Headquarters chuan mi thar lawm luhna a nei a. Indian National Congress atangin mi za thum sawm ruk, ZPM atangin za sawm ruk pahnih, New Chal atangin za sawm pakua, BJP atangin panga, MPC atangin panga an vaiin zaruk sawmnga pakhat lai an ni. Pu Lalruatkima chuan kan hnam pasaltha, Lu Chhum Ban Chhum Huama ram leh hnam tana ke lo pen tawh te hmela hmuhin ropui a ti a, thlamuan thlak a tih thu a sawi a. An vitamin man tur pein Pu Lalzuala ex-MNA President-in Pawl Aiawhin a dawng a. MNF hi Zohna thlak unaute fuankhawmna tura Pathianin a ruat a ni a, Pathianin mal a sawm hle a, kan thenawm ramri a buai a, kan zohnahthlak unaute'n an inpui Mizoram hi an rawn pan thin a, Mizote kan inchhungkhawmna inpui ber chu mnf a nih avangin mnf hi a vul zel dawn. Mitharlawmlute hnenah inthlahrung lova mahni a lo hawh. Mahni ina lo hawkhawm an nih thu hrilhin theitawpin mnf tan thawk turin a sawm nghal a ni. A thusawinaah Kawnpui Bialtu mla chu pa fel leh mawng zang tak a ni a, by-election a hnena a chan hnu kum khat leh a chan ve chhungin Bial hi vawi sawmriat chuang a fang chhuak tawh hial a. Bial chhung mipuite a ngai pawimawh i ngai pawimawh mi leh ringtu tha tak a ni a, Tuirial Bial hi in van nei hle a ti a. Sawi zelna ah Kawnpui Town Hall chei tha ta Badminton Court pahnih a leng nia hriat chu siam thuai a nih thur thu a sawi. Thingdawl Vengthar Hall leh Serkhan Hall thiah te chu Karthar lamah chuan sanction kan inpe thuai thei turah kan ngai tiin SEDP cheng nuai thum kan semtlin theih ngei na tur hian sorkarna kan siam leh ngei a ngai a ti. Pu Kyaw Laldawng Liana bialtu mla chuan kan ram hi kan hmangaih a nih chuan mahni hma sial lovin ram siam that duh apiangte politics ah hian rawn lut rawh u tiin ka sawm duh che u a ni a ti bawk. Tuirial bial hmasawnna turin theihtawpin ke ka pen zel dawn a ni a ti bawk. Tuirial West Block Conference ah hian unit kal tam lawman te leh lawman dang te an siam a, mipui sang thum chuang an kal a, zaithiam te zaiin hun an hmang bawk. Chawhnu lamah hall pawn lamah zaithiam ten Zaiin mipui an awi a, mipui an hlim hle. Tlai lamah ruai ropui taka che a ni. Zirlai tiṭha te chawimawina hun hmang. Vawiin ni sawm pathum thlaruk sanghnih sawmhnih pathum hian Mizo Zirlai Pawlsap Headquarters Kawnpui chuan Zirlai tiṭhai te chawimawina hun Awi Thangpa Hall, Kawnpui Vengtharah an nei a. Bialtu mla Pu K Laldawngliana chu khualian niin he hun hi a hmanpui MZPSAP Headquarter Kawnpui chuan HSLC leh HSSLC pass thar zirlaite hnenah lawmpuina thuziak an hlan. Kawnpui khua atangin HSLC pass thar zirlai sawmhnih pakhat niin HSSLC pass thar zirlai sawmthum pathum an ni a, an vaiin Zirlai sawmnga pali te hnenah hian lawmpuina thuziak an hlan a ni. He hun hmanna a in he hun hmanna inkhawm Awi Thangpa Hall Kawnpui Vengthara neiah hian mzp sub headquarter president Pu Lalhmunsanga'n hun hi a kaihruai a, Secretary Tlangva Lalramthara'n report a pe. Khualian Pu Dawngtea chuan Kumina HSSLC-a top ten Nula Zomuanpui, third position, Art Stream, leh subject topper kan nei hi a lawmawm hle a, ka lo intiam tawh angin top ten a inhlangkai te hnenah scooty ka pe ang tih chu a takin ka hlen a, subject topper te pawh an mamawh tur laptop kan pe bawk a, zir zirna in hma a sawn zel theih nan chan tlan a ngai tak zet a ni, HSLC leh HSASLC pass hi zirna kai lawn rah bi a ni a, tumneia lehkha zir hi a chul tak zet a ni a ti. Mla hian a thusawi zelnaah zirna pawimawh zia thiam takin a sawi a, mzp Sub-Headquarters Kawnpuiin zirlai ti tha te chawimawina hun an hmanna a an senso hi mla hian a tum sak vek bawk a ni.